Ole hei zoipha thawk siam chhuak tu khan tun han ah hian tuibur khawl tuibur thawrna an ti kha siam leh a an sawi tak ang khan thil chi hrang hrang hi siam thiam a kut thlen thiam em em mai a ni a tuna kan hmuh lai hi mi ina an siam tir ehh tuna order a ni a tichuan pahnih tunah hian tui bur thawrhna khawl hi a siam leh tan dawn a tichuan a thuk siam kan tih kha tunah hian kan en leng a hei hela thlang lamah hian order hi a tam em em mai a hei. Order a siamtu pa hian a sawi danin Umarut-a hian hmun hrang hrang atangin min order nasa khawp mai a ti a. Chak lak loin tunah hian an order a, mi hian an duh em em khawp a, a thil siam hi. an in tih hmuh zel a tih hian a tir lama kan rawn upload hmasak lampang kan rawn dah a video kan rawn dah hmasak khang ai khan tun hunah hian mi in an hre pawp a tin social media lamah te pawh-- kan lo hmuh a youtuber thenkhat te pawn an lo chhuah tawh a ni channel ah te tiang chuan mi in an duh a an intih hmuh a tunah hian hei kan hmuh ang hian sawmhnih chuang fe mai order a awm a tunah hian a inrel ti mai la a thuk rel a kha ih an siam a hei hi an siam zawh hunah hemi-- A alh chhuahna tur laite leh khang ho a neuh neuh fit tura kha tuna a rel an siam zawh hnuah hian chu chu an siam leh dawn a. Tunah hian an duang khawl a nia kan hmuh ang hian ih Pathian malsawmna a dawnga kut themthiamna hlu tak mai ih a thlawn liau liau a tianga An siam chhuak a te hi ih a ropui a tin a thuk siam a hi kan video ah hian chiang lutuk hian chiang kuang tak hian a ruh lang rawt a sawi te hi a awm chiah lo deuh a a bik in kan channel ah tun hunah hian a ruh lang deuh rawt a han sawi kan duh a chu chu a thuk siam a hi mi thenkhat ten an lo siam ve tho a tih ang hi. Mi ta siam ang kha a siam ve a ni mai alawm tih te a comment te pawh awm thin a ni. Amaherawh chu a thil siama hi a thuk siam bik a hi midang tih loh dan ang deuh hlek hian a siam a. Mei alh zu press tur khan. An thil hman chu a chu a in ang deuh tlangpui a, amaherawh chu a rawn alh chhuak laia takah khan idea a hmang a, hei kan hriat angin vai ten a bikin handyman driver kan tih motor khalh ho te hei mizo te pawh an niang a tiang chuan thuk an siam sa an lei thin anga rawn alh rawn press ang khan khatiang tur khan a ngaihtuah chhuak a chutiang chuan an siam chhuak a nia chu chu midang hian an ti ve chiah lo ni te pawn an hriat a khami rawn press tur khan ih khami khawlina a al rawn press a kha midang tih ang tho chuan a ti a ih a inang tlang pui a ih midang siam te nen ama rawh chu a al rawn press tur tak laia kha ih khami Lai te kha thuak hman hi a ngai ve deuh a, tin amah phei chuan a hrilh duh lem lo va, khati lai siam dan taka kha a tirah an siam tirh ah pawh amah pawh hi a buai ve a, tin a ti fu lo va tiang chuan beidawng lek lek in engtin nge a press engtin nge mai ala rawn inphuang tih kha ngaihtuah chungin an siam a, tiang chuan a tir lamah chuan a beidawng a, amaherawhchu a hnua a hmu chhuak a. Khami Kholina a va crash tawp khan a al kha inphuh ngawt lo a, thiam lo phei chuan khami a al a kha a thi daih thei a ni. Amaherawh chu awmze nei taka inphuh tur khan khatiang lai chhung taka kha a rawn al chul dan a kha ih idea hman kha a ngai ve a ni tih kha kan sawi sak duh a. Midang siam hnena inang chiah lo mai thei ih a thil siam mai hi.

Engin kan han sawi fiah tur ate pawh ngai la chuan sawi tak ang khan hei tuna a alh tur lai tak khami a alh rawn insiam na lai khami bawm kha nia hei kan hmuh ang hian mi dang te pawn tiang tho hian an siam a amaherawhchu a verh lai hi pawimawh a chuvang chuan-- pawng tawng verh tawp chi a ni chiah lo mai thei a tah chuan engtin nge a verhah hian idea ih a hman tih kha amah tak phei chuan sawi tan khan a sawi tha duh lem lo va tiang chuan hei tunah hian kan hmuh ang hian order hi a siam an siam chho mek a ang nau nen hei a awl lo a ni tiin an tih ang hian--

tiang chuan kan channel tih hlamah te pawh ka rawn cover tawh a hriat angin kein channel ah phei chuan ih upload hmasa ber dah hmasa ber kan ni a tunah hian kan han ve ta deuh hlek a an thil siam tiang chuan kan-- kan subscriber te leh ah kan viewer te na in en hmuh ve lo kan hlau a chuan vel tunah hian a thil siam leh mek tuna kan hmuh tui bur thawrh na tur a siam chho leh mek a ni a hei tichuan tui bur thawrh na pawh hi--

a khawi kawp a ni tunah hian tihian hei pawh hi a dahna hmun te a an siam deuh chauh a ni a a khawl inngahna hei hi a la tawk lo va tih hian siam tur hma bak a la tam em em a tichuan a barrel tur te pawh kha a siam anga tiang chuan a fit chho ang a. Mumal takin Muangchanga aa thil han tih zung zung theih te a nih loh vang hian fimkhur takin uluk takin heng te hi siam a ngai a. Chu chu tunah hian order hi kan hmuh ang hian pahnih a awm a. Hei hi a pakhat zawk a ni a tunah hian mawi taka lan theih nan an sil. faia a then lai te tiang chuan an la sil zel tur ah pawh kan ngai a hei hmuh ang hian ihh mawi hnai tak a hral chhuah tur te ni vang in tih a ngaih avang in a bul aṭang in an uluk hle tih kha hian sawi duh a ni hei tuna kan hmuh lai hi order pakhat zawk a ni a tui bur thlawrna tur. Mi in a thil siama hi ah a thiam vang nge ni? An duh atiang hian an hre pawh a, hei lo pawh hi thil ka ngaihtuah chhuak thar a, chu chu ka siam leh dawn e a ti a. A mi thenkhat chuan heng tui bur thlawrna te pawh hi an siam a Mizoramah pawh siam tam tak an awm awm e amaherawh chu kut thlen thiam mistiri kha a ngai khawp mai tih a fiang tih pawh hian eng hman ruang nge an hman tih te khang kha ihh ngaihtuah chhuah thiam te a ngai a idea nei te a ngai a. Chuvang chuan a kut a thèm thiam em em mai a, tunah pawh hian thil dang siam tur ih ka ngaihtuah chhuak leh tawh e a ti a, chu chu ih siam leh te pawh a la tum a. Tiang chuan anmahni hian tui bur te pawh an thawr nghal a ti hian a thil siam tui bur khawl a siam hman hian sum dawn nan te an hmang a, tiang chuan a tui bur thawr te pawh nakin ah aa thawr lai te pawh kan rawn la upload tur a ngai ila. Tiang chuan chak lak lovin a awl hi an nei lo a ni. Tiang hian media te a chaka an thil siam te keini chauh nilo youtuber dang te pawhin an lo upload a. Tiang chuan Mizoram mai nilo ram pawna kan Mizo pui te pawhin an lo hre zel a tiang hian an rawn order reng tawh mai a ni a ti a. A lawmawm kan tihpui em em a. tluang takin an ei zawnna hi Pathian in malsawm se kal zia se tih kha kan sawi duh bawk a, tichuan a thuk siam kan bel chiang leng a, ih double te pawn a siam a, tin a in upgrade ve zel a a thil siam pawh hi, ih a hmanrua te a hmang changkang ve zel ati ang hian a tira siam chhuah te ngawt ai chuan tun hunah chuan a thil siam hrim hrim hi bel chian a dawl leh zual a. hei kan hriat angin thingpui stall ah te ahh tiang nei ho te hian an duh em em a thenkhat phei chuan vawk chi chhum nan te pawh ahh a thawk siam te kha an order a tiang chuan ahh mi in an intih hmuh a hei anmahni khua a ngei te pawh hian mi engemaw zat in an lei tawh a tiang chuan ka duh ve a nia. An ti a tiang hian miin an han bel chiang a, an hralh chhuah te kha thenawm ten tikhan an hre darh zel a, hmun dang a kang kai zel akin chuan tun hunah hian sat lak lovin siam chho ta reng mai a ni. Awle hei tuna kan hmuh hi tuna gas thawk zopa siam an tih a, siam chhuah hnu hnun ber tun dinhmuna a complete. tawh sa a ni a, hei kan hmuh ang hian rawng te hi a kap a a dik nalh em em mai a, tin heng siam tur hian heti han en puat hi chuan ih a har vak dawn lo hi a, thenkhat ten kan lo ti mai thei a amah erawh chu heti en ai hian a siam hi a khirh zek a, ih a thil siam a hi a awl ai vak lo a, tichuan. Hei kan hmuh ang hian heti lai hi ih a engine oil engine oil chhia kha khan han ti deuh kher a a tira kan upload khan ama erawh chu engine oil chhia pawh tha a a chhe loh ah pawh kha tha a ih khaikhawm nan a chhia pawh a tha pawh a hman theih vek a ni tih kha ih han sawi duh a tichuan a tirah te kha chuan hetiang lai te pawh hi a mawi lutuk lova a siam hmasak lamah kha chuan-- ihh heti lai eng zin in pek na ahh vel hi maw tin chuan mawi lutuk lo amarawh chu tunah chuan hei an upgrade ve zel a te fel takin an siam a tiang chuan tah hian ihh he lai hi oil oil oil an englo na tur khan ni riai aiin a va sak ve a hei hi hun mai ka tum a tah hian-- oil kha an chhung lut a tichuan oil chhun luh kha hetah hian lut thla in tiang khan tah hian alo alh ta a kan sawi ta ang khan a alh hi mi dang tih loh dan in a ti a siam a ni tih kha kan sawi chawp lu a ih a mi nawl pui chu kan hre kher awm lo ve ni heti lai a alh rawn chhuah na lai tak siam dan ang hi. I mi chuan an en a, thenkhat te pawh an en a, ahh an siam ve mai a ni awm a, ama erawh chu press tha taka impress tur khan engtin nge siam tih laia kha ama pawh hian kan sawi tan khan a sawi tha duh chiah lo va, ih heti ang lai heti lai tak-- Hemi tak mai hi ka siam lai tak phei chuan mi dang hmuh laiin a siam duh lo, a rokin a siam tih kha kan sawi sawm nu bawk a. Tiang chuan hei heti lai hi kan hmuh ang hian ih electric hmangin a siam a, tin electric hmang lo pawn he thil hi a hman theih tho a, electric awm loh pawn. Tah hian khawl te, ti mai ila dynamo kan tih ang kha. A vuah a, hengte pawh hi a man a eng lo vek a, a ngaihtuah chhuahna atangin tiang chuan tunah pawh hian ih a chah mai a, sawi hmangin a chah mai a ni awm a, tiang chuan chah tur a awm reng a, heng a hman tur hi. Tah chuan tah hian a vuah a, plug ah electric a on a tiang chuan an han on a, chu chu-- chumi a khawl ta chu adjust theih a nia tah chuan a adjust mai a mei tih chak san an duh leh heta tang hian an adjust mai a a hniam an duh leh an down leh mai tih khan ih a siam a tin ih a thil siam hemi a thil siam a hi current awm lohna hmunah a va buai thlak awm ve hmang duhta ila engtinan thian ho in picnic ta ila. A luiah te picnic spot ah te a eng enga mawha thil dangah te pawh ni awm e intihhlim dawn ta ila chhungah chuan keng duh ta ila ava buai thlak awm ve kan lo ti mai thei a amaherawhchu tunlaiah chuan ah kan changkang tawh a mihring te lirthei nei lo hi kan awm tawh lo emaw tih mai tur khawpin in tin deuh tawh hian lirthei kan nei a ke li nei lo pawn ke hnih tal te kan lo nei a tiang chuan ihh-- two wheeler battery kan tih bike battery battery kan tih ang chi khami hmang khan ramhnuaia pawh ṭhian hoa lui kalna ate emaw hmeichhem lovin ah intihhlimna hmunah te pawh keng kenin a hman vek thei a ni tih khan an sawi duh a hek si lo niin a hman theih a tunah pawh hian ka rinawm loh chang chuan anmahni pawn-- an hmang a tunah hian current a awm loh pawn two wheeler leh bike battery kan tih kha khami hmang khan an hmang mai a tin tah pawh chuan a va hek ni awm ve battery a tlawih dawn a hman leh current awm that loh na hmunah phei chu kan la ti mai thei amaherawhchu chu a hek lo motor a bike a scooty a-- an hman ai hian a hek lo hle hle a ni tih kha kan sawi duh a kum hnih chuang tunah hian kum hnih bawr vel chu pawh chu an kawl tawh a chumi electric awm lo changa hman tur atan tiin chu pawh chu tun thleng hian a la chak tha em em a battery dinhmun te chu kan hriat vek kha. Distiluater te acid te awm tha chuan kan check tha a nih phawt chuan current awm loh pawh ni se bike battery scooty battery hmangin eng rawng a bawl theih reng a ni a kum a kum a kum chuang mah a daih a ni tih kha heng battery-- ringawt pawh hian a dai a ni tih khan sawi duh bawk a ni a thil siam hi a tangkai a mi in an duh an lo duh em em mai a eng youtube lamah te pawh kan lo hung a phone aw youtuber thenkhat ten an lo upload tawh te pawh kan hriang a tah chuan kan lo hmu nual tawh awm e tiang chuan a that zia te a thingpui stall siam te leh a siam lem lo mimal te pawn ei rawn bual nan tiin-- ih an duh em em a ni tih hmu a ih a that zia te an han sawi a tiang chuan sawi tak ang khan mi in kan in tih hmu a tunah hian an order char char a chak lak lo in tih hian order a rawn lut reng a a then phei chuan a rawn tur hial a ni an tih hian mahni pawhin an hmanhmawh a then lo hmanhmawh lutuk te an awm a nghakhlel tak tak te chuvang chuan an thil siam hi-- a fuh thlawt a tin a thatna em em pakhat chu a to over lo va engkim mai hi lei vek a ngai a tuna a hmanrua pawh hi ih ama amana a neih sa atanga a siam ni lovin mi ta a lei a ni a heng pipe kan tih te zawng zawnga thir a hmanrua zawng zawnga hi lei ve tho a nih avang hian a min an duh dan a zir in a siam a. in a siam thei vek a, a lian duh deuh leh lian in an siam a, a te duh deuh leh te in an duh dan angin an siam mai a, tiang chuan a double a duh chuan hei kan hmuh ang hian double pawn an siam a, vawk cha chhum nan te a hmang duh an awm a nih chuan lian puiin a ailian hian heng ailian daih pawhin a siam leh a, tiang chuan tuna kan hmuh lai hi thuk pangngai tak a ni a, a double a a siam chu a ni a, ih a hmanrua hi ni e kan sawi tak ang khan, A lei khawl ve vek atiang hian ih neihsa kha nei bik lo a chuvang chuan mi thenkhat chuan a to lo an ti a ni a tam zawk hian a thenkhat chuan a a va to ve tih te pawh an lo awm mai thei a ih amarawh chu a thil siam hi a to lem lo va ka han hrilh fiah a. Tiang chuan a hmanrua te ihh a hau tak ve khawp mai a chuvang khan a thil siam hi amah erawh chu amah hian mihna an neih dan a zir ten a siam sak a tiang chuan a amah hi a fel bawk a eng siamtu hi tiang chuan an duh duh dan khan a siam sak mai a tiang chuan-- A to over lem lova, a man tlawm ber hi sanga ruk, sanga sang ruk tih bawr vel atangin a siam chho a, tiang chuan a indawt dan angin ti mai ila min an duh dan ang khan a siam chho a. Tin, hei keimah bik ina ka lo hmuh danah chuan a thil siam hi he a thawk siama hi sang ruk man hi chhungkua eirawng bawl nan hrim hrim chuan a tawk khawp. mai a, amaherawh chu heta thingpui dawra stall a thawk stall nei dawr nei tan chuan chhangkan nan ten a hlawm ten chhang te an lo kang a, bel lian te lo chhuan te a ngai a, hengah chuan a te ber chi sang ruhman hi chu a teh deuh mai thei a, amaherawh chu khang kha an duh dan a zirin A aia man to hret, in up hret khan a siam leh mai a, an duh dan a zir i. A tangkai a intih hmuh a, Miin an duh em em a ni tih kha kan sawi nawn leh duh a. Tiang chuan kan rawn upload atang khan kan channel ah sawi tak ang khan he a thil siam chhuah phei chu kan upload hmasa ber. a nia kan chawn ila kan dah kha a nia a tih lamah te duhthusam tak khan video te a fel fai lo tih pawh kan hria ama erawh chu nia han ti ve deuh thut kan nih avang khan mumal zawk taka han upload leh hi ngai niin kan hria chu tun hunah hian kan han upload leh turin kan han cover leh thin a tin a tira a siam te laka kha chuan engkim mai hi a hnuna a dak thar mai a. Tin a alh pawh hi tunah chuan a tira a siam te kha chu a sen deuh a ni a tih tur awm khan a alh a, tin a alh a sen chuan khu te a lo chhuah a tiang khan a mihring in hriselna te pawh a inchen lo thei a tih thil thu a a in upgrade zel a tunah chuan a alh pawh hi a pawl hnalh tawh khawp mai a gas pangngai gas thuk kan tih original gas kan tih heng alh ang hian a alhia pawl phat tawh a ni tih kha kan sawi deuh a tin engzin oil hi a hek lo em em mai ni tih kha kan sawi nawn leh dun ni engzin oil hi a hek lo em em a kan rin ai hian anmahnin pawn an hmang reng ati ang hian i tin fatu te pawn ei rawn bual nan te pawh kan rawn upload tawh mai thei kan channel ah te pawh khan kan rawn upload tawh a tiang chu ni a eh duh tawk in a litre hnih bawr vel pawh khan ni leng khan a daih a tin A chuang mah a ni. A ruai pangai ang ah pawh kan hmang a tih chuan erawh bual nan an hmang a tih chuan a hek loh em em tih kha kan sawi duh a, lo intih hmuh tawh a nih avang te in a miin ah a tirah chuan a tha na pawh a hre chiang em em lo. an ni a thenkhat chuan an en liam a a tih lamah chuan amarawh chu tunah chuan a in sawi taka khan a intih hmuh nasa tawh a an order chur chur a sawi tak ang khan a anmahni hian an siam hneh tawh lo a ni umarawt an sawi dan ang tak phei chu kan insiam hneh lo a ti a sawi tak ang khan hetia en ai hian a siam te a lo awl ai bik hauh lo a hetia en chuan a thir Tiang kan khawm mai a tia han welding khawm mai ang hian a lang nangin amaherawh chu han bel chian tak tak chuan han siam tak tak chuan an siam lai te han en han hmuh phei chuan ri nai hian a awl ai lo tih ka han sawi duh a tunah hian a thil siam a hi an intih hmuh a Heng kan channel kal tlang pawh hian lo en te kan awm a lo hmu fu te kan awm a nih chuan a lo order ula lo dawr ve zel teh u a order theih reng a ni tih kha kan sawi duh a a nei tawh te chu an in chhir lo a a that zia hi an sawi a a fuh zia te a that zia te an sawi a ih a lei tawh reng reng hi chuan an in chhir lo zel ni te pawn-- Kan hria a, aa ngaihthlak te pawh nuam hle a ni. Heng aa thil siam Zopa ina Pathian ina thiamna hmanga a thil pek thiamna hmanga a thil siam chhuah hi aa lo dar ula, lo order ula, aa lo a nei lo te pawh in neih lo tum ve ula, lo order zel teh u, inchhir lo ang tih kha kan sawi duh a ni.